Da ni yma heddiw ar fferm Dinllifon gyda Rhodri Owen, rheolwr y fferm, ac diwadd 2017 mi wnaethon ni beilota system pori manwl, ac heddiw mae gennym ni ddigwyddiad yn dangos sut mae'r stoc yn gweithredu ar y caeau. Rhodri, diolch yn fawr am adael ni ddod yma bore yma. Elli di jyst egluro i ni be ydy'r system pori manwl a sut allith ffermwyr yr ardal elwa o'r system yma. Yym, edrych ar yym, sut o'n ni'n mynd i allu cael mwy allan o borfa, da ni, yn syml iawn. Ac ers sawl blwyddyn o'n, da ni wedi bod yn rhannu cyn ddau hefo gwifre trydan ac yn cylchdroi y pori hefo chdig o wartheg neu chdig o wartheg bîff neu defaid A wedyn oedden ni'n edrych am rywbeth mwy yym parhaol, fel bod ni'm yn gorfod codi a gosod a codi a gosod. A wedyn oedd yr yym yy hwnna'n un peth, ond yy yn elfennol cael mwy allan o borfa a trio gwneud cig oen a cig eidion o borfa 'lly. Ac sut wyt ti'n meddwl yy all system fel hyn elwa ffermwyr o ran incwm a cynyddu incwm yn y dyfodol? Yym mae'r yym dwysedd stocio y- yn y math yma o system yn gallu cynyddu i fyny 40 a hyd yn oed 50 y cant. Felly, yn syml iawn, ydych chi'n yn pori darn o'r cae ac wedyn symud y stoc yn ei blun e bob dau i dri diwrnod a wedyn mae'r darn sydd wedi'i bori yn cael ei orffwys. Drwy wneud hynny, mae'r porfa yn perfformio llawer iawn gwell. a dych chi yn y diwedd dros y darn i gyd yn cynhyrchu mwy o borfa ac yn gallu cario mwy o stoc hefo llai o wrtaith a llai o chwynladdwyr oherwydd mae'r stoc yn fel ta yn cael ei hyfforddi bori'n galed ac yn cymryd unrhyw um, chwyn ddail bach allan o'r system. Wel, da ni yn piloto hwn, wrth gwrs, arloesi gynaliedig ar y cyd gyda Fferm Glyn Llifon. Uh, be ydy... Da chi newydd wan roed yr stoc um, es, es chydig wythnosa. Yda chi wedi gweld y gwahaniaeth yn barod yn, yn y cynnyrch? Do, fuon ni, fuodd gennym ni 300 o ddefed arno fo yn yr Hydref, ac oedd nhw, oedd o'n gweithio'n dda iawn, um, ac oedd o'n syfrdanol faint o borfa oedd o'n dod yn ôl ar ôl un i bori i ffwr. Ond yym eleni yn y gwanwyn, dim 'di bod yn wanwyn ha- hawdd iawn, mae'n wanwyn hwyr, mae gennym ni griw o ddefed a gŵyn, un criw eitha' mowr arno fo, ac rŵan 'dan ni'n dechre, mae gennym ni ryw ddeg buwch a llo ffresh arno fo, a fyddan ni'n rhoid mwy fel ma' nhw'n lloia', fel 'dan ni'n siarad. Ma' 'ne, 'dan ni wedi gwerthu 35 o ŵyn penwythnos dwytha' yn ddeg wythnos oed, sgafnach na be' 'dan ni fel arfer yn gyrru nhw oherwydd bod pris y farchnad yn rhyfeddol o dda i fanteisio arnyn nhw, ond ma' nhw wedi rhoi dros bedwar ca- 400 gram y diwrnod ar gyfer taledd um, ar y system. Ac um, dim i weld bod yna ddim problemau mawr efo llyngyr na dim byd. Dwi'n gwybod bod hi'n gynnar yn y, yn y tymor, ond maen nhw wedi performio'n dda iawn. Os ydwn ni gynnal hynna, um, gynnau ffydd bod ni'n mynd i gario lot mwy o stoc ar yr hanner can acar sydd wedi cael ei roi lawr i'r system. Dwi wedi dod yma heddiw i weld uh, beth sydd wedi digwydd yn Glyn Llifon o ran pori manwl. Yym, a gobeithio o hynny wedyn fedra i fynd allan i werthu'r ochr pori manwl a codi mwy o ymwybyddiaeth yym yr ardal am be' sy'n digwydd. O dechra dwi'n meddwl bo' ffermwyr yn meddwl bo' 'na lot o costa cyn myn' mewn i'r system, ond yn y pen draw wrth weld system a dod i nabod ffermwyr sy wedi neud o, mae o'n bendant yn gost effeithiol yn diwadd. Ma' genna ni yng Ngwynedd y tir i neud o. ac felly drwy cymryd mantais o'r systemau yma, dw i'n sicr fydd yn hir dymor fydd o'n gos-effeithiol a gynaliadwy ac yn barod am Brexit. Ac os ydy ffermwyr allan yna eisiau dod yma i weld yr, yr, yr, y system ar waith, ydy o'n bosib iddyn nhw gysylltu fama um, drwy'r fferm a, a dod grŵp i ddod yma? Ydy, croeso i unrhyw grŵp ddod yma i weld y system a cael sgwrs ynglyn â sut mae'n gweithio, beth ydyn ni'n ni neud i fesu'r porfa,